Ɛna prɔfɛt nkɔmmɔdidie mu no, wɔne no di nkɔmmɔ wɔ video call nti video call no so no. Papa ne Prince nso wɔnyɛ video call. Mepa kyɛw nti call no so no ɛna saa adeɛ no nyinaa na ɔbaa no nso wɔ different phone baako a wɔde video eh, video call na ɔne papa ne papa ne yɛ no ɛyɛ no prɔfɛt ɛnyɛ asɛm nkotoa papa ne wura adwaeɛ nyinaa ne deɛ ɛbɛn nyinaa ɛneɛ ne kɔte ba abɔnten ana mepa kyɛw dɛbi ne kɔte ama ne deɛ ɛbɛn na ɛba abɔnten ne ne ne spotter

Na hwan na ɛma no ka sɛ ɔnyɛ. Odifo mpakyɛ ɔbaa no.
Yes kasa. Odifo ɔbaa no.
Sisi asɔfo kɔ aba boase junction ɛnora nso ɔmo kun bi ato hɔ ɔmo kun obi ato boase junction ɛnora oh kɔ nso asan ba ɔmo kun obi ato boase junction ɛnora ɛnipere na ɛpɔrɔfo nkasa pɔn ɛnɛ ɔmo masɛ mi de ɔmo anhwɛ yɛ nsɛm mɛka na fi yɛ mua o nsɛm mɛka na fi ɛsɛ bɛhyɛ ma kɔnfo mɛ mua o. Sɛ for me asɛm pɛ na me ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ yɛ ho biribi o. That's right. Because sika duro sika duro na ɛna ɛma saa nneɛma ɛkɔ so saa no. Sika me obi wɔ biribi a m'ani mmere. Dabi. Me nhwɛ hɔ wopɛ akɔtɔ adi pire twenty ba Ghana. Saa. Me me nfa ho. Nyɛ w'asɛm. Trɔ trɔ kora mɛtena wura mu na ɛbɛ preachi. Oh yes. Mede akɔ ma sɔre. Anyɛ m'asɛm. Yes. But obi wɔ n'ani biri adeɛ. Ah. De onyame yɛ ni bia wɔ pɛ. Sister abranteɛ sɛ obi wura wo dan mu koraa no a ɔbɛda. Yes. Obi hu wabrabɔ mu a sɛbi sɛbi n'ani bɛgye wo ho ama nyɛ asɛm ketewa. Ɛsono dua kakra bi a ebi koraa na nyɛ ne dea na wo ho wo ho tɛre wo. Wo hu deɛ wo nyɛ wo ho pere wo. But ɔno me bɔɔ no bi ɛse wɔ me se obi nyawa yɛ. Obi nyawa yɛ. Obi nya wa yɛ. Nokorɛ. De onyame yɛ ma nipa bia wɔ pɛ. Wɔ pɛ. Ok yɛm yɛm fia ɔsɛm no ɔbaa no deɛ ɔsɛ yɛ dɛ. Nti odifoɔ mpakyɛw ɔbaa no ɛne papa no nkɔ mudiem no MP no. Aha. Papa panyin animuonyamfoɔ. M minister no sɛ MP. Mpakyɛw minister sorry. Yeah. Minister no. Yeah. Ɔne no di nkɔmɔ wɔ video call so ana ɔbaa no video biribiaa prophet. Ɔbaa no video biribiaa. Nyame kora na ɛyɛ adom a wanka so wɔnworɔ no na ho nyinaa. Ɔma no kɔ te mene mma no hwɛ. Odifoɔ nyame na ɛyɛ adom ankɔ yɛ ɔhene deɛ bi. Ɔsɔfoɔ. Ɔhene bɛn? Ɔhene a prɔfɛt ne kɔte nyinaa da so yi, ɛno nso wɔ ha. Ah, ya, ya, makae. Ne odifoɔ ne kɔte nyinaa. Ya, Ɔhene a ɔte ɔsɔfoɔ, akonnwa soɔ. deɛ meka ne sɛ, saa ababaawa no, adeɛ bɛn na ɛsii wɔ ne papa yi, minista yi ntam nti a ɛma no yɛɛ saa adeɛ no? Aba abɔnten anaa? Odifoɔ, mpakyɛ, aba, aba abɔnten. Wɔse deɛn na ɛsii hɛ? Ɛno deɛ mpakyɛ ɛno deɛ mmaa bɔne. Wɔse deɛ wanka deɛ nti ama no yɛɛ saa. Mpakyɛ dabi. Eti obi na ɛbɔɔ ne paa anaasɛ wɔhyɛɛ da pa so ɔyɛ saa? Ɔsɔfo tie. Prophet according to information no Yeah. wɔn kyerɛ sɛ there are some NPP members bi a Yeah. mpanyinfoɔ bi a wɔn hyɛm. NPP foɔ. Mepakyɛ NPP ɔno ara ne nkorɔfoɔ no bi ɔne wɔn wɔ party mu no Ɛhyɛm. hyɛm wɔ saa adeɛ a ɛsi yi. Saa wɔn hyɛm wɔ ɔne girl ne mprɛnhwɛ no so wɔn hyɛm wɔ deɛ nti? Wɔn na ɛm ɛ ɔ wɔn kyerɛ sɛ according to ɛwɔ YouTube so sɛsi a Aha. ɔbɛfoɔ. wɔn na ɛmaa guy no kutu pa hyɛɛ no aw ayi sɛ wɔnyɛ. Sa ɛwɔ YouTube sɛ guy no ara na ɛka anaase obi na ɛka. Mpakyɛw ɛ ɛnyɛ guy no ara na ɛkasa. Na hwan na ɛkasa? Obi foforɔ. Ɛna ɔno na ogyina hɔ. Ɛna amanfoɔ kyerɛ mu sɛ nkurɔfoɔ a wɔn ne wɔn wɔ the same party no, ebinom na ɛyɛ saa. Na ɛyɛ dɛn na ɛno no wɔn nyaa saa asɛm no, ɛhefa na wɔn nya firiiɛ? Ah odiyifoɔ mpakyɛw. Sɔfo, sɛ obi bɛtumi de n'adwene aka to obi so deɛ, nokorɛ, ɛno mɛtumi agye adi, but ɛno me mennye nni. That's right. Me anuonyam asɛm. Meka sɛ ebia Gen ankasa na abue n'ano sɛ nnipa sumasi anaa wɔbenteɛ nsumasi, ne party mu nnipa na ɛma meyɛɛ saa. Ɛndeɛ mɛyɛ din. Difoɔ mpakyɛw, Gen no deɛ wɔn kasa adidi no atam a obiara brɛ mu no no, Yeah. ɛna wɔde afiri abrokyire aba sɛ Aha. sɛ wɔn anyɛ very careful a. Ɛna na no, aberɛ a mehuu video wei no, meka kyerɛɛ m'babaa wɔ ɔde kyerɛɛ me. Me babaa baako na ɔde kyerɛɛ me, meka sɛ look here, saa video wei no, NPP foɔ mpaninfoɔ ne papa no ankasa nyɛ din. because ababaawa no wɔ deɛ ɛkyɛn wei meka kyerɛ wɔn mo sɛ ababaawa no ɔwɔ deɛ ɛkyɛn wei yes wɔn anhwɛ yie because panimu sɛ ababaawa tumi control n'adwene yɛsɛ yie sɛ nneɛma bi akɔ so no akɔ so dada akɔ so no dada no nyɛ bi ni nti sɛ wɔn anhwɛ wɔn anhwɛ yie adeɛ bɛba abɔnten no bɛkyɛn wei ɛbɛkyɛn wei ɛni kwan so wɔn kɛse tia no yes na mmom wɔn kɔn bɛfa so a wɔn ne no bɛkasa na deɛ wɔn bi abɛfiri hɔ. Na ababaawa no nso, wayɛ Nyamena nsɛm papa. Nifo asɛm a woka no yɛ nokorɛ because ɔbaa no se wɔn di agorɔ a pa NPP party no ɔbɛ bringe no down according to ɔbaa no asɛm a wɔɔka no ɔse sɛ NPP foɔ dɛɛ no a na mpanifoɔ anhwɛ yie na wɔn anyaa no atemnidie nyaa ne kasa ɛna yɛwura kɛdɛ gya Japan bo fui sɛ Ɔsɔfo, tie me ka me ka ma guy no ate. Wɔpɛ a, wɔmfa Npp foɔ mpanyimfoɔ nyinaa kɔ atemɛ gu abɔnten. Me na meka, ɔpamfo a Bibifo akɔte ne wɔn soa nyinaa begu abɔnten. Wɔmfa Nana Addo koraa deɛ nka ho. Ɛyɛ damn shit. Kwasi asɛm akwa. Me me nso sɔfo sɛ Jimmy sɛm sɔfo. Wode obi kɔte to abɔnten anaa ɛyɛ dɛn? Sɛ wode obi kɔte ba bɛto abɔnten anaa ɛyɛ dɛn? Nonsense, ɛnipa no no nti ɔma wo sika. wogye wogye yɛ biribi a me papa ne ba me wɔ sɛ yɛsɛ wɔ mɛtumi asɛ wo aba mɛtumi asɛ wo I can destroy mɛtumi asɛ wo career metumi dɛm na mɛyɛ wɔ me dɛm deɛ nkɔ sɛ asɛm saa nnipa no agya ɔla mu atwa ma no sɛ bi watwa ma no teɛ akwadaa su kɔ no bɔbɔ papa nim ɔboro seven seventy years wɔti wo kasɛm bi a wɔtie ni ade wɔyɛ a na deɛ bɛtɔ ɔbɔnten sɛ nkɔkɛkɛ nkɔ sɛ asɛm sɛ MPP foɔ party foɔ yɛ abɛ bring party no down ne tiri so na pampa so wɔn bring party no down ma party no mu gyimi sɛm kwa Mɛfo mepɛ nkɔsɛ asɛm saa sɔfo. Because sɔfo deɛ mpɛ sɛ meka ne sɛ wɔyɛ nipa bɔne ne ababaawa sɛ me wɔn ani nka yɛ na bia ɛnyɛ bia bɛpɛ wɔboa wo pɛ obi a okuro adwuma kɛseɛ sɛ ah. na ɔne wo di nkɔmmɔ sɛ me papa nim sɛ wonim sɛ ɔdɔ wo so wodɔ no na ɔno sɛ mede abɛto abɔten deɛ na how deɛ na wopɛ Ne wɔ saa bɛkyɛ hwɛ mi deɛ sɛm bibi fɔ hwe ya wo kyerɛ teɛ bibi ba te ɛnyɛ sɛm kutu fɔfɔ bi ɛka kyɛ nsɛm so wɔ pɔn fɔ obi akɔ tɛmɛ tɔ wɔn kyɛn si yɛ pɛm bibi asɛm yɛ bi so apɛ wɔn asɛm yɛ mpɛ wɔn asɛm so yɛ bɛ gya yi ɛnyɛ no ti yɛ bu bi gya bibi asɛm pɛ ɛyɛ gyimi sɛm na wɔn dwe ho sɛn saa sɛm wɔka na wɔn dwe ho sɛn. Odifo asɛm a gɛɛ ne ka no prɔfɛt mepakyɛw wɔse atɛmdidie no a ɛkɔ so odifo pakyɛw ɛwɔ so ɛwɔ sɛ ebi mu hwɛ yi o. Gye aseɛ nkɔ. Prophet, anyɛ saa a woanhwɛ a girl no bɛtumi aha adwene. Te sɛ wota girl no akyi anaasɛ?
Odifoɔ deɛ girl no reyɛ no odifoɔ mpaakyew o wohu sɛ ade no aba no ɛna atemdidie bebree saa ɛna me me girl no anyɛ adeɛ sɛ ɔyɛ saa but atemdidie ne ade no. Nti wotaa girl no akyi anaa? Difoɔ mpaakyew daabi.
atɛmnidie ne ade nam pɛ sɛ wɔn pɔ mu twa no, sɛdeɛ prɔfo ka sɛ bi duo akɛseɛ wɔ hɔ no. Ɛnni kwan sɛ wɔdi no atɛm. Ɛndeɛ, ɛndeɛ me ne wo nyɛ adwene. Yes. Ɛnni kwan sɛ wɔdi no atɛm. Difoɔ, video kɛseɛ na woka no. Video akɛseɛ deɛ, me ada me hu asɛm a Awurade ka kyerɛɛ me ano no. Yes. Meka dom akyɛdeɛ ekura me. Ababaawa na ɔde kyɛ me, meka sɛ ɔhwɛ yɛ seesei a. Meka dom akyɛdeɛ kura me, meboa Awurade nyi adom akyɛdeɛ a okura me mfiri me nsam. Yes. Awurade ka kyerɛ me dada de sɛ, menka sɛ.

Ɔdifo a mesrɛ wo kɔteɛ deɛ ɛni kwan sɛ ɛbɛda abɔntere asɛ panyini saa ɛne ɛyɛ obi a ordinary person deɛ a because yɛn nyinaa yɛ leader sɛ kɔteɛ da abɔnten na ɛnyɛ wo ara na wayi wo kɔte ɛkura mu yeeaa na ɔbaa bi a sɛbea sɛ ɔne ne twe mpena ɛna wammu adeɛ ankae deɛ Onyame nam so ayɛ ama no ɛna wɔyɛ saa ɛbɛboɔ no atitiri no apampa so ɔsɔfo ewiase sɛm nnipa ne mu nya mu hia o mm. Nnipa animuonyam mu hia mmaa no asɛ wɔn ebinom asɛ wɔn ho bɔne paa ɛwɔ sɛ wɔn gyae. Akɔsoɔ Ghana akyɛ mpanimfoɔ anka hwee ɛne na wɔn de du mpanimfoɔ so. Aba tumi yɛ yɛ recording na wɔyɛ wɔyɛ recording na wɔyɛ sɛ obi kɔdi ne ya me kora yɛn fɛ bebree nya me. Ɛnokorɛ. Me ɔba bɛseɛ tumi baa sɛ me me di na kɔ nwura mu. Me pressing car pɛ na car no dane mpa. Dane mpa. Wɔ nwura mu. Ma Ghana ha nnipa bebree gye di. Abrɛ w'ankasa wo bɛn wiase wo nini wo se a abakɔ awu wuo nyinaa obi nfa bi ma Ghana ha da. Dabi. Na yɛ dɛn na me deɛ me nyaa mpa a me nyaa car a wo press a na dane mpa wɔ nwura mu oh ne yɛ four ɔbaa wɔ so wate bi da sɔfo nso nnipa gye di yi ɛno na adu mpaninfoɔ no so no sɔfo ɔnsɛ nnipa hwɛ ni wei se yɛakɔ fa no nwura mu wei se yɛakɔ fa no ha wei se yɛakɔ fa no sei. sɔfo nnipa gyidi yɛnka ho hwee ɛna nnɛ da yi aduru binom nso so wobɛhu no ɔhene a ɔno hwɛ kuro so kuro ma hene so ate aseɛ na prɔfɛ ne kɔte da abɔnten ɛna no ɔhene baako saa ɔhene baako ne video berɛ me so ate aseɛ yes ababaawa ne ɔsɛ ababaawa no tena no so tena no so saa na sɔfo ebinom bu ato papa o ato pɛn ma ababaawa ne buo no ano ɔhyɛ masa ano ɔhyɛ kan ma akora nfa no okunduro se anoto no kɔba se masa Na na ne tia kɔnim adam adwam saa.
Na wakyekye adam kakra saa. Wura mi yɛ stand. So sɛ na na na yɛ. So mpacha. Na nika boka no. Nika boka no de fura ntoma no. Mpacha. Ba wɔyi ne nan baako saa. Ɛna nipa no wapia na baako down. Na de ne si so. Na esi so. Wotim sɛ wawe nsa ma na charge. Na agaboa no teatea. Na sɔfo Atopa ababaawa ne buo no sɛnea nana no si teatea mu no frɛ nana no mu nkonnwa frɛ nana no masa ano ɔhye de wɔwu yɛ ɔbɛdi nna de kurobɔndi sɔfo nsɛm a ɛkɔ so no ano ɔhye.
They she prophet why? Baako deɛ prɔfɛt ɛkɔ so saa ɔsɛ run about ɛ ɛ ɛ from run about obetwa ama gɛɛ no. Watwa ama gɛɛ no.
Obetwa nam sɛ baabi yɛ ekɔ. Wɔsɛ wɔ yɛ pɔn owie yɛ apɔn ko gya no na ɔnkɔ twa asase no ma no. Na ɔteɛ mu fira agye man from run about plot number no fa sɛnde mi. So na sɔfo de nya feelings nko? Oh. Wobɛtumi de runabout atwam wɔ ɔba bɛsia. Atwam wɔ ɔba bɛsia kɔsi dan. Na wo nso ɔbaa na wɔka wei kyerɛ no sɛ meɛ sɔn. Wohwɛ a runabout yɛtɔn ɛyɛ yie nka nana kora bɛto so. Wow. So abɛboa saa na aberanteɛ baako ka kyerɛ sister baako sɛ gɛɛ baako sɛ interchange wɔ so fly no. Awurade Nyankopɔn sɔfo nnipa hwɛ yie. Obi twa kwan ma no, nti sɛ kaa fɔ a, na ɔno agyegye ho sika. So nya me de me kaa bɛfɔ a, yɛ ɔbɛgyina so ɔbɔ afra bi ama wo nti no, metua sika nsɛm atwa mu. Kabie si nyɛ papa. So nti obi ahwɛ no obi ama n'ani adɛ ɛna hɔ sɔfo. Obi ahwɛ no obi ama n'ani ɛna hɔ. Sɛne yɛbɛyɛ a ɔman no animuonyam bɛgyina. Ɔsɔfo ka kyerɛ ababaawa no sɛ momfa video bi amma biem. Ɛho nhia sɔfo. Difo deɛ mɛsrɛ no sɛ eh mpanifoɔ binom ne eh Sɛ nipa no koraa yɛ fɔɔ so. Asɛmdidie ne ade no ɔmo nyae. Sɔfo sɛ nipa no fɔ tie ma me nkyerɛ wo video no yɛ ɔmo de ba ne record no ɔmo yɛ no sɛ nipa no fɔɔ so na wo wo mpene a ɛna wo video di ba a wotumi di nkonim obi a osunsum adeɛ bi a ɛnyɛ ye ba sɛ bi a wapene sɛ nipa no fa wɔne wo da ɛyɛ biribi a ɔma wo sika a wogye. Wɔtɔ deɛ kyɛ wawogye. Na ebi a wasa fa kwan bi so ɛsa video no no. Awurade akoa chief. Difoɔ. Ka kyerɛ saa man no sɛ their life are in danger. Ɛnokorɛ. Because sɛ papa yi wɔyɛ minister yi yɛ wɔba wɔde akoma pa na meka sɛ wabiabia wo twa ahwɛ n'anim. Otwa yi dɛn ani? Wanwie du angu anim ase. Angu anim ase. So ate asɛ? Otwa yi ansa na ɔbɛdi no, odi kan abue mu a ama n'ani hu ansa na wayɛ dɛn? Wadi. Wadi. Ɔyɛ nya, ɔyɛ nyansini a ɔbɛtumi avideo otwa yi bi aba abɔnten. Wanyɛ. Ɛdeɛn bɛti na wode woyɛ no saa? Woyɛ no saa. Ɛdeɛn bɛti na wodeɛ woyɛ no saa ma mfie dodoɔ a woabrɛ nyina ara wopɛ sɛ ɔɛnde ne career? Oh. Sɛ obi na abɔ wo paa, obi na ayɛ dɛn, odeɛn bɛti na sɛ ɔyɛ saa? Ɛdeɛn bɛ sika nko na wopɛ? Oh. Na sɛ obi abɔ wo paa koraa, ka kyerɛ no, Minister, mepakyɛw, Nnipa suma sisi me nyɛ sei, wɔma me sika sei, sika no ni, ne voice koraa ɔka ɔne me kan ma rekɔɔdo, enti paapɛ no ni, sɔfo ɛdeɛn na nka ɔnyɛ mfa ma wo? Ɛdeɛn na ɔnyɛ mfa ma wo? Sɔfo, atɔ bebree adwene. Obi, masɛm. Just one day pɛ obi di just ɛyi pɛn ma no no. Ne werɛ fi deɛ wayɛ biara. Nsɛm kura bɛfiri n'ano aba no, na sɛ wiase wo maa no kaberɛ koraa da. Yes yes. Ne werɛ fi biribiara wɔ wiase a wɔbaeɛ. Abɔni ayɛfoɔ no ebi no no yɛbɛkɔ bible mu. Abɔni ayɛ ne sikani berɛ. Maako maako prophet. Maako maako ne kan. Ɛna ebetumi ayɛ deɛ prophet wɔ. Sɔfo nka obi si yɛn do yɛbɔ n'amadeɛ sɛ sɛ ni sɛ ni sɛ ɛnu nti na ababaawa baako a. Ab ne a abranteɛ no ka gyɛn sɛ me se ɔyɛ bayifo no Mpakyɛ wohu sɛdeɛ bia meka Mpakyɛ me se mɛma ni sika koraa yɛ adwuma yes so wate aseɛ mm. asɛm no ka makoma kɛkɛ ɛnokorɛ ɔte ya na ɔse daabi ɛna no mema ni sika mɛkɔ bɔbɔ mɛbɔ prophet amane so obi ankɔ mɛka nkyerɛ me dabi dabi dabi na kyɛ ntim no wagye adi na so ɔno yɛ obi a ɔkɔ ɔne me kɔba wɔbɛn me koraa wɔnka nkyerɛ mo da ɛnokorɛ Yɛse daa se yɛasi sei ababɔɔ no sɛ dabia mebɔ mpaeɛ ma no because sɛ nyɛ wɔno na ɛnya kuw de mɛkɔbɔ papa yi amane a obi ate deɛ ɛkyɛn sei fa me ho ɔmmɛbusaa me wagye adi ɛna ɔne nnipa kura di matɛm sɔfo na meka kyɛ wo wagye adi nso yɛma no sika de bi a ɔbɛgye yɛma no aduane a ɔbɛdi na wanka ɔne wobɛsra kɔba akoto da nanso na wo ho asɛmbɔ ne da so yɛ dɛ ɛwɔ ne tirim ɛwɔ mu sae Enti wohwɛ a wokɔ a wode nhyira na ɛkɔ? Dabi, dabi, dabi. Nipa no ma sika wodidi na na wonni ho na akotokoto a, wobɛkoto aka fam so sunsum mpagya da. Oh, yes. Enti nipa, sɛ obi bɔ wo paa, obi ka asɛm bɔne fa obi ho kyerɛ wo Jesus. sɛ yɛ ne bɔne a, kɔbɔ no amanneɛ. Yes. Me sɛ sɛ obi pɛ mbɔne abɛka kyerɛ me a, deɛ mɛtumi matam de atɔ, mehu sɛ asɛm a ɔka no yɛ nokorɛ nti, although Ɛnokorɛ. all the evidence ɛkyerɛ sɛ na Awurade kasa kyerɛ me sɛ asɛm a nipa no ka yɛ nokorɛ a, sɔfo deɛ mɛtumi de akyɛ saa nipa no, woanhwɛ ne wiase a ɔbɛɛ no, ne werɛ mfi da. Ɛnokorɛ. Ne werɛ mfi da. Ne werɛ mfi da.
Mɛma bebree akɔ aburokyire. Ɛnyɛ nnɛ na mɛka wɔ ha.
Mmabaawa bɛyɛ nson, wɔn nyinaa akɔ aburokyire. Wɔn a wɔn pirisɛntafoɔ ne nnipa bi bɔɔ wɔn paa. So ɔte asɔfo. Meka meka yɛ dɛ mfa nso obi ani so. So ɔte aseɛ. Bebrebe ɛna wɔn kɔ. bebrebe wɔ wɔn kɔ video ba wɔ video nipa no odiifo nipa suma sisi ebi yɛ asɔfo ebi yɛ presenters ebi yɛ asɔfo ebi yɛ presenters ɛnansi yɛ evangelist fo asɛ wɔn bɛ kɛkyɛ mu sɛ asɔfo bi abɔ wɔn wɔn video sɔfo na wɔn na wɔn kasa mm. record nyinaa bɛ kyerɛ mi yes mmienu maame na paaki nneɛma nyinaa akɔma sɔfo no atɔ fo fram wɔn sɛ wɔn a wɔn mpirikyi ne obi atɛm wɔn mfa mpirikyi ntwi ankara mɛ wura oh yes.
Wɔsomfoɔ no hwɛɛ wɔn nkran. Seesei a wɔahu sɛ deɛ mereka no yɛ nokorɛ, ne ne instruments a ɔtɔ maa ne speakers ne adeɛ a ɔtɔ, wɔde abrɛ no, ampa, wɔde ne nyinaa abrɛ no, sɛ, sɛ wɔtɔ ma wɔn sɛ wɔmfa mpikyi nkuraase ne baabi nni me mmatam, nni me mmatam. Sɔfo, berɛ a wɔn, wɔse daeɛ a wɔsoeɛ no, ɛkyerɛ sɛ meyɛ Nyankopɔn nipa. Enti wɔmmɛka nokorɛ akyerɛ me. Wɔn mmienu nyinaa soo deɛ no bom da koro. Nti wei ka kyerɛ wɔn sɛ, ah, the same thing na me nso maso. Oh, ka me kɔ, mɛka akyerɛ wo. Yɛnkɔ odiyifoɔ nkɔbɔ no amanneɛ. Ɛna ɔbɛbɔ amanneɛ ma mo a mode mfidie no nyinaa kɔma sɔfo no, wate, ama matɔ mfidie foforɔ ama wɔn sɛ wɔmfa mpam pirikyi. Mowɔ ho kwan sɛ nka mo a wɔn so didi wɔ atɛm, but aho, mese mommɔ mo ani din nkura nka asɛm, na mmom mompirikyi ntwe akra, na Yesu pue a, wɔanya, yɛanya amanneɛ bi akɔ. So wate aseɛ? Sɔfo, ɛnɛ nnipa bebree no, papa yɛ ayɛ bi no, wodeɛ sɛ wonim ne nyinaa, wo ne Saul prince deɛ ɛda mo anim, ɛda mo anim, but ɛnyɛ ne yɛka wɔ ha, ɛnyɛ ne yɛka wɔ ha. Nea ɛbɛyɛ ka no sɛ nnipa nhwɛ yie. Obi ma n'anim yɛ obi adeɛ. Obi nhwɛ yie, obi mpo obi animguase, mfasoɔ nni so. Oh, deɛ na ɔbɛnya. Sɛ nnipa no kɔte koraa bɛdi wo afo na deɛ ama no. Ne kɔte bɛdi wo fo nso. Sɛ ne ma no papa mempɛ saa deɛ no gye. Deɛ ɔkɔte. Deɛ ɔkɔte. Ɔkɔte sunsum a bɛdi me hɔ. Nti gye faru akotie ni. Sɔfo, sɛ wɔbu gyina hɔ, ogyina hɔ sɛsi a. Sɛ obi adi ofie ɔkɔte ba atwa mɔnkyɛ, ne nsa ɛwɔ mu sɛn. Ne se ebi a meka sɛ sɔfo yi Isaac ɛhyɛ wɔ tom a wei wama wo sika wagye ada no ase na ebi a owura wɔ sinu aba wagya wo sɛnea woyɛ kɔɔ no atwa ne kɔkyɛ video no na wowie ɔde akɔto abɔnten abra wɔfa owie nso wagye sika sista deɛ na abɛnya firi mu a ɛmaa ne baabi ɛnhwɛ ne ebi agye mi toto ebi asɛ do oyɛ mma nyinaa bɛyɛ abɔdamfoɔ yɛ asesabɔfoɔ kɔpem nso mbɛwuo sɔfo mo nka kyɛ ɔbaa bi ɔte saa bi ɛdɛ she stop it. Odifo obi na bi esi yɛ a wɔn de bɔ ɔpam guo kurom no. Kɔmfoɔ bɛn a, mpakyɛw me werɛ fi kuro no so, kɔmfoɔ bɛn na akora yi kɔkaa sɛ wɔyɛ mɛmasɛm dodo, wɔyɛ mɛmasɛm, ɛneɛ ɔbɛrima wei ba na wei ba, kɔmfoɔ no teeɛ ɔbɔɔ no dua, ɔbɔɔ no ɛ ɛ ɔbɔɔ no dua, ɔ ɔ onyame diifoɔ na ɛ ɛ ɛdaneeɛ, prophecy ansa na ɔbɛda no, monkɔ na monkɔpa no kyɛw, ɔ wɔde nokorɛ ato baabi a nokorɛ da. Monkɔpa kɔmfoɔ no kyɛw, ɛnyɛ saa, because ɔbɔ dwaman a ɔte ɔno nipadua na ɔde yɛ. Yes. Wɔmɛgye wɔ obia nipadua nkɔ mmɔ nadwaman ɛna ɔno nso ɔnyɛ sɔfo ɔyɛ ɔkɔmfoɔ obia ɔyɛ ɔkɔmfoɔ no ɔpɛ bia na ɔyɛ dɛn ɔyɛ ɔmfa no brabra ba wɔ bɔn ɛna ɔbom deɛ ne nya wɔ nya no mesɛ monkɔ pa nakyɛw ansa mokɔ pa nakyɛw wie ama dane akyire sɔfo yɛmfa nokora nyɛ adwuma ɛbɛboa yɛmfa nokora nyɛ adwuma ɛyɛ boa kagye tia ya kagye tia ya papa baako kura baage bi ɛna wɔtwam ababawa baako ne bu nsa ho Ɔtɔn ɔboa no tɔn nneɛma wɔ nkyɛn saa. Nti papa no twaa mu na ɔtaeɛ. Na ababaawa no bu afu sɛ papa no ata agu no so. Didi n'atɛm. Didi n'atɛm sɛ baba panipani bɔne. Tata kankan sɛ egum so adɛn. So sisi a mekɛsɛ sɔfo aba ɔba na no akyim bɛsi ne ha. Wɔda fie sisi ɔda so ase. Wɔda so asɛn dwa bia meka kyɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ panimu deɛ wɔso asosɔ mfa nkɔ mfa nkɔ no so obi a ɔyɛ panimu ɔkasa hwɛ yie yes fa nsa gu ɔkyi ebia na sɛmpa bɛbi fi ne mu ba oh yes ɛbɛboa wo ɛdeɛ na woka fɛ no onyame hyɛ nation prophet one ɔdadɛ mu aso ase odifoɔ ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ sɛ bi panyin a wɔkyɛn wo wɔne wo maame anaa papa kora bɛyɛ ɔsɛ wɔtɛn nti wɔkɔ ne sɛ sɛbi sɛbi o mframa firi no to ba na wɔtɛn wɔ gya agu so a wɔsɛ ababɔ ɔsɛ wɔatɛntɛ kankan bi sɛ ida ɛna mo mba pɛpɛ no mu mɛtwa mmɛ nhyɛ da wobɛbrɛ kɔpem sɛ wobɛwuo ɛnokorɛ ɛbɛba mu nso wode yare yɛ ni aduro na ɛbɛwuo ababoa ne kyɛ ɔkasa a wontie o oh. na nanu nsuo nyina kankanka ntumi nyina ɔntumi twi ne se no nyinaa so akata nano akyima bɛdu ha sɔfo nnipa yi wɔwieyɛ o oh. na ahwe wɔ baakɔkɔ no no fu egu n'anim no ɛne ababoa no to ɔdi n'akyi no awɔ na wɔasɛ no tɔ ne ma odwom saa Oh. Ababaa no fo egu n'ani sɛ nea ɛhyehyɛ ase ahyehyɛ n'ahwɛ ne tu edi n'akyi ne ɛnyɛ deɛ wɔn akɔ ɛne wɔn ama kɔto wɔn nsono ɛne rɔba bi agu wɔn ti bia dabi dabi dabi ɛnyɛ tifikyi abɔtɔ so no bi ɛtoɔ mu toɔ wɔ nyame de ama tumi sɛ ɔdo nsa suma tumi sɛ wɔbaa to nie ɛnyɛ fom na wahyɛ dabi so ɔte aseɛ na nti wotumi sɛ wɔbaa na egyina wɔ yi na no akyi mbesi ne ha ɛma nsuo bababababa. Na mma mo no kɔɔ malam bi hɔ wɔ Alaba a, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Dabi, w'ayɛ ara no nyɛ yie na ɔtwe me ani ni, wɔn nkɔ ɔpam boɔ nkɔbɔ afɔdeɛ. Jesus. Nti malam no, yɛfrɛ no malam Yakubu, ɔna ɛka asaase no nkyerɛ wɔn, ɔsɔfodeɛ na ɔka.